Hello guys, nan dihlak nan dam cio hna maw? Tuni cu Kawlram thawngpang tlawmpal tein update ka rak tuah ṭhan lai. News kan rak chim tikah mi cheukhat nih cun na news chimmi a tawi deuh i sau deuh in rak kan chim law a ṭha hnga tiah ruahnak ṭhaṭha a ka pemi zong kha nan um ko nain uh, mi tam deuh nih cun a tawi ṭung nain a fiangmi kha an rak duh deuh ve caah khan uh, zeikhum siah minung cu kan i lawh cio lo caah khan mi tam deuh, mi tam u duhnak tu kha zul in a tawite nak chim lengmang ko si ti kha hika hin vun chim ṭhan ka duhmi si. a pakhatnak ah tuni chim ka duhmi cu atu lio Zikhai ram lei ah a cangmi kahdohnak kongkau he pehtlai in ka rak chim lai. Kan theih bantukin Zikhai ram lei ah AA le Kawl ralkap karah biatak tein kahdohnak a fah cuahmah lio pi si.

Nizanti ni January thla ni kul in ni riat ah khan AA nih Mimkhiamyuh chung bakah a ummi Kawl ralkap sakhan pawl kha an luh hnawh hna i an kah ciammam hna i Khamaya tungya sihse tazin an umnak kha AA nih an ting i an lak i cu ahcun Kawl ralkap kha tampi an thih lengah khan hriamnam zong kha ceilak an lak khawh. Mimphia mioh ahhin map kha nan zoh si ahcun Kawl ralkap sakhan ngan taktak pathum kha tihin ei tlar in an um hna i cucu a pakhatnak a um i khahmah i a tung i a sihse kha nizan tihni ah AA nih khan an lakmi kha si. Atu hi khahmah i a tung i a khun hi si group kha an kah cuahmah liopi si. Atu zong hi an i doh cuahmah liopi si. Kawl ralkap nih biatak tein Helicopter le jet fighter in a kah cuahmah hna i minpiamyu chung zongah khan voi tamlak te, voi tam ialte bomb a rak thlak cang ti kha nihin zongah khan khuami pakhat nih media sinah khan a rak chim ṭhan. I a rauh hlanah cuka sakhan pathum cu an lak khawh a si ahcun minpiamyu cu AA kut ah a tla ṭhan cang lai tinak a si. Cu leng cu sakhan a nganmi biatakte i minpiah defend khotu ding khaleng kha cu an um ti lo ti kha hika hin vun langhter ka duhmi si. Cucu a pakhatnak ah vun langhtermi sisehlaw a pahnihnak ah nizana kan theih bantukin thawngpang ṭha taktak kan hun theihmi cu Kazhimpine Myaudi Mutne ah KNLA le PDF hna nih Kawl ralkap helicopter a ṭha taktakmi kha an kah thlaknak kongkau he pehtlai in tlawmpalte ka theih khawh tawk ka rak chim lai. I nizana khan Myaudi Mutne Khahmah i a tung i a nga sei nga te zin ah khan ṭapmah le sale i ṭapmah hmupa kha a va kal i cupa a min cu Amy Nong an ti. Cupa cu helicopter pahnih in a va kal i ṭapmah khahmah i a tung i a nga sei nga te zin ah khan a va kal i cu a kal lio a ṭum lai ṭum ai timh lio bak ah khan KNLA le PDF pawl nih khan heh tiah an ngeihmi meithal kip in an kah i point fine hei ti bantuk cun RPG le a dangdang zong in khan heh tiah an kah i cuticun an vanlawng pakhat kha an khen i cuticun cu a tla ciamam i a chung a ummi ralbawi pawl vialte kha hliamhma an tuar i an hnu ah khan an thi tiah theih a si i tutan ah a thimi Amy Naung hi

A man in kan tuak si ahcun five million US dollar man hrohrang a si. Anmah kawl ralkap rengsang deuh pawl nih an i citmi helicopter phun a si ti kha kan hun theih khawhmi si. Cu vial cu atu ni ah tawinak tein hun chim ka duhmi si seh law zanlei sang deuh zongah a dang um si ahcun chim khawh ṭhan kan rak i zuam te lai. Thazaang na kan petu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Chun ṭha mong ṭha di u.